Genesis ti kor. Ahyɛase no, Nyankopɔn bɔɔ sor nye asaase. Nna asaase da hɔ pan a onnyi bɔbea biara, na sum agye bun no enyi. Na Nyankopɔn no sunsum butuw nsu no enyi. Na Nyankopɔn see dɛ kan mbra, na kan bae, na Nyankopɔn hun kan no dɛ oye, na Nyankopɔn tseew kan no ho fii sum no ho, na ɔfrɛɛ kan no adzekyee, na sum no adzesaa, na adzesaa na adzekyee da a odzi kan nye no. Na Nyankopɔn see dɛ wɔmma wimu mbra nsu no finimfin, na wɔmma ɔntsew nsu no mu ebien, na ɔyɛɛ dɛm. Na Nyankopɔn yɛɛ wimu no, na ɔtseew nsu a ɔwɔ wimu no n'ase no fii nsu a ɔwɔ wimu no no sor no ho. Na Nyankopɔn frɛɛ wimu no ɔsor, na Adesaan na adzekyee da a otsia ebien nye no, na Nyankopɔn dzee dɛ wɔmma nsu a ɔwɔ sor n'ase no mpra nkɔboa faako, na wɔmma weweɔw do nyi noho, na ɔyɛɛ dɛm. Na Nyankopɔn frɛɛ weweɔw do no asaase, na nsu no no mboano no ɔfrɛɛ no po, na Nyankopɔn hun dɛ Oye. Na Nyankopɔn see dɛ, Asaase mfifir efuw, nhaban a ɔsow aba, n'eduaba a wɔsow aduaba dɛ mbrɛ hɔn su tse wɔ asaase do, na ɔyɛɛ dɛm. Na asaase fifir efuw, haban a ɔsow aba dɛ mbrɛ no su tse, na Nyankopɔn hun dɛ oye. Na adzesae na adzekyee da a otsia ebiasa nye no, na Nyankopɔn see dɛ, Nkandzea mbra wimu mbeyi adzekyee mfi adzesae ho, na ɔnyɛ nsɛnkyerɛdze nye mber kyekyɛmu nye nda nye mfe, na ɔnyɛ nkandzea wɔ wimu nhyerɛn asaase do na ɔyɛɛ dɛm. Na Nyankopɔn yɛɛ nkandzea akɛse ebien, kadzea kɛse no dɛ ɔnhwɛ adzekyee do, na kakraba no dɛ ɔnhwɛ adzesaa do, na ɔyɛɛ nworaba so. Na Nyankopɔn dze sisii wimu dɛ wɔnhyerɛn asaase do, na wɔnhwɛ adzekyee nye adzesaa do. na wonyi kan mfi sum ho. Na Nyankopɔn hu dɛ oye, na adzesae na adzekyee da a otsia anan nye no. Na Nyankopɔn see dɛ, Nsu no mu mbra mbowa ahorow pii na ntumbowa so nkyin asaase do wɔ sor. Na Nyankopɔn bɔɔ nsu mmoa akɛse no, nkakramba na ahorow pii, dɛ mbrɛ hɔn su tsetsee, na ntumbowa nyinara dɛ mbrɛ hɔn su tsetsee, na Nyankopɔn hun dɛ oye. Na Nyankopɔn hyiraa hɔn see dɛ, Hom nwo, na hom ndɔr, na hom nhyɛ po Mo nsu mu ma, na ntummowa nnɔr wɔ asaase do, na adze saan na adzekyee da a otsia enum nye no. Nyankopɔn see dɛ, Asaase nnɔr mbowa a nkwa wɔ hɔn mu dɛ mbrɛ hɔn su tsetsee, fie mbowa nye nketsewbowa, nye asaase mbowadoma dɛ mbrɛ hɔn su tsetsee. na ɔyɛɛ dɛn? Na Nyankopɔn yɛɛ asaase do mbowadoma dɛ mbrɛ hɔn su tsetsee, na Nyankopɔn hun dɛ oye. Na Nyankopɔn see dɛ, Wɔmma yɛnyɛ nyimpa wɔ hɛn su do, wɔ hɛn saso do, na wonnya tum wɔ po mu nam nye wimu ntumbowa nye efie mbowa nye mbowa a Wɔwea asaase do nyinara, na Nyankopɔn bɔɔ nyimpa wɔ nankasa nusu do, nyew, Nyankopɔn nusu do na ɔbɔɔ nyimpa, ɔbɔɔ hɔn obanyin nye ɔbaa. Na Nyankopɔn hyiraa hɔn, na ɔsee hɔn dɛ, Hom nwo, na hom ndɔr, na hom nhyɛ asaase mã, na hom ndzi do tum, Hom nya tum wɔ po mu nam do, nye wimu ntumbowa do, nye asaase do mbowa nyinara do. Nyankopɔn see dɛ, Hwɛ, maama hom aduadzewa na aduaba a ɔwɔ asaase nyinara enyi, dɛ ɔnyɛ edziban mma hom, na asaase do mmoadoma nyinara nye wimu ntumbowa nyinara dze, maama hom sar na ha nhaban nhaban dɛ wondzi, na ɔyɛɛ dɛm. Nyankopɔn hun adze a ɔayɛ nyinara, na hwɛ, odzi mu papaapa. Na adzesae na adzekyee da a otsia esia nye no.